On sekiz ýyl bir rowaýatda ýedi ýyl. Haýsy-da bolsa kän zat. Ýyl, gyş, tomus, ýaz, güýz geçirmeli-ha. Hudaýyma köp şükür diýip oturanmyşdyk, pygambar adam özi. On sekiz diýilýän rowaýata görä aýtsak, on sekiz ýyl soňram şeýtanda baý gurunýan bolmaly, şu Eýýup pygambary azdyryp bolanda. Maly gitdi, azmady, mülki gitdi, azmady, ogul-gyzy gitdi, azmady. Ýersinden barsaň kan. Oho, zenanasynyň üstünden baraýyn, diýipdir. Şuň bir zenanasy ýanynda gezip-ä, diýipdir. Zenanasynyň ýanyna ýekeräk wagt barypdyr şeýtan. Sen näme aşgalyň döwreginden aýlanypbaň, men şi Eýýup pygambaryň, Eýýubyň men zenanasy-da, diýipdir. Hany seň malyňyz, siz-ä gadym baýdyňyz, hany mülküňiz, hany jowanlyk, hany owadanlyk, hany palan. Indi Aşgalda ýaşamaly bolduňam siz diýenine ýaňky zenana aglamaga durupdyr. Aglanda şeýtan keýp üstüre birem aýtýanyna gulak asýar. Aglap aglap bi allanyp şeýtana Eýýup pygamberi gygyrypdyr. Eý, Eýýup diýipdir. Haçana çenli Hudaý saňa azap berip gezmeli diýipdir. Hem saňa Hudaý rehm etmelilämi? diýipdir. Senden başgany görmeýämi? diýipdir. Derdi bölse bolmaýamy? diýipdir. Biziň malymyz gitdi, mülkümiz gitdi, gatnaşyp bilen boýdaşlarymyz gitdi, dostlarymyz gitdi, ogul-gyzymyz gitdi, oba-da aýrylyşdy. Aşhaldanyda ýaşap bäs, Hudaý goýmaýamy seň derdiňi diýip, aglamaga durupdyr. Eýýup pygamber aýdypdyr, Häý, aýal! diýipdir. Sen şeýtana indi aldanapsyň-ow diýipdir. Segsen ýyl baý bolup gezdik. Segsen ýyl mal-mülkli bolup gezdik. Garyp-gasar gözleýän bolup gezdik. Bir gat hoşlukda gezdik. On sekiz ýyl bolanda nämä zeýrenip otyrys? Şoň ýarsyna baranak häzir diýipdir. Allajanyň ymtihanydyr-da, beýtme diýipdir. Beýtjek bolsaň, ugra ýok bol diýipdir.

Ennamdan iriň akybeti, o hem bir dogany bir o bir doganyna aýdypdyr ýuwaşaňrakdan, Eýýup pygamber eşitmermika diýip. Palany diýipdir, ştaý möhüm keleme-ha. Palany diýipdir. Şu Eýýup özüne pygamber diýýä, aý şula bir idilli adam däl bolmaly, pygamberlik-a dursun, şula özi bir teleke adam bolmaly, Allatagala şu derdi şuňa beripdir diýipdir. Binde Eýýup pygamber eşitapdyrda. Eýýup pygamber häzir şik hijrek şijire kese eşitmeýärmişdi. Muny tähemmül etip bilmändir, muny göterip bilmändir. Pygamber adamda Şi Allah Taalaň gözünden gaçan adam bolmaly diýipdir. O iki doganyň biri. Ýogsa, eý, muň sabryny görüň. Allah Taalaň berýän sowgadyny edip durşuny görüň diýip ders almalylar. O jire ders almandyrlar. Şila bir özi bir pes adam bolmaly. Allah Taala şuňa şijire dert berýär diýende,

Hudaý Taala, Azamatym menen saňa şefa berýän diýipdir, kelläňi galdyra diýipdir. Inşallah näforum şefa tapyşy ýigrimi üçünji parada öňümizden geler, Kurany Kerimiň öz gyssasy bolup şonda hyzmatyňyza ýetirer. Gül ýaly bolup owadan Eýýup jennetden çykyp gelen ýaly ýalpyldap döwüp, on sekiz ýyl dert göterenden soňra, beýräkde oturyberipdir. Häzir oba barmandyr. Ohoň zenanasy oba bardy. Zenanasy ýanyndan gidende şyfa tapdy-da, oňam zenanasy aglap, Weý, meni gör, on sekiz ýyl arkamy alyp gezdim, şeýtana aldan äpberip gaýdadym-ow diýipdir. Ýortup gaýdypdyr, gelip görse aşgaldaýynda adamsy ýok. Möňňürmäge durupdyr, aglamaga, aşgallar dörmäge durupdyr. Şo bir içinde heläk bolup ölüp galdymyka diýýän bolmaly. Agdaryberipdir, agdaryberipdir. Eýýup pygamber-ow ýokardan gygyrypdyr, Eý, zenana, näme gözleýäň? diýipdir. Oňam ýaňky zenanasy aýdypdyr. Bir Meril ol dertli il-halkyň bir äpberen bir adamym bady, şony tapamak diýipdir. Eýýup pygamber aýtdyr, Görseň tanaýardyňmy diýipdir. Görsem tanaýaryn, ol ýakasy belli, tanalman boljak adam däl diýipdir. Bütin derdiň içinde ennamdan iriň akypdyw diýipdir. Bäriň gözle tanaýsaň diýipdir. Gözläpdir. Eger bar bolsa, sag bolsa saňa meňzeş diýipdir. Onda meň özüm şo diýipdir ýaňky Eýýup pygamber. Allah Tagala maňa şyfa berdi diýip, hoşluk bilen il gününe gaşyn ýene öwrülip barypdyrlar. Indi Allah Tagala näme diýýär? Festejebna lehu fekeşefna ma bihi min durrin. Gudratym bilen şoňa şyfa berdim. Ol sekiz ýyl dertden soňra, endamyndan iriň akyp kirim dolandan soňra. We ateýnahu ehlehu we mislehum maahum. Ozal sekiz ogly bolsa, on alty ogul etip berdim diýipdir. On alty ogly bolsa, ýigrimi sekiz ogul etip berdim diýipdir. Näçesi bolýan bolsa, otuz iki etip berdim diýipdir. Näçe ogul-gyzy bar bolsa, iki esse etip-de berdim, öz tarapymdan rahmet edip we tamam adamlara ders bolsun diýip. Ine bir-de Allahtagalaň eziz bendesi Eýýup pygambar özde. Magtymgulyşan näme diýýär? Zaty egriler dönmedi. Zaty egriler gönmedi. Asly dogrular dönmedi. Eýýubyň tenin gur diýdi, Iblis şonça degip geçdi. Heý, görä Magtymgulyşan-da ýetikmişdika. Iblis şoňa baý degip geçdi. Zenanasy bilen azdyrjak bolup geçdi, emma azdyra bilmedi diýipdir.